Ka ware te tamaiti i ngā momo marautanga, engari e kore te tamaiti a wareware te kaiako pai rawa i roto i tōna oranga. I a koe he kaiako pai, i a koe he kaiako kino rānei. Ko te mea kei te whāngai i tōku wairua, i tōku ngākau, Ā, ko tērā o te, o te mahi roa akomanga. He mea nui rawa ngā mea iti. Ahakoa kua, kei a koe ngā pūkenga, kei a koe ngā mātauranga aha atu rānei e pā ana ki tētahi mea, me tiaki, me whakaharatau, Me kaua e noho noa iho, o me kaua e whakahīhī, me kaua e moe. I whānau au i tipu ai ki konei, ki Tāmaki Makaurau, ki te Hauāuru, o Tata Hauāuru, arā, ki Blockhouse Bay. Ko te katoa o tō mātou nei whānau i noho tata ki tō rātou kāinga, nō reira ko tō mātou ahakoa kei Blockhouse Bay he tino tata ki a Nan rāua ko Pop. Nō reira, koina taku tamarikitanga, te haere me ōku karanga tahi, ōku tuakana teina i te taha o ngā whaea. o tōku pāpā, ā, me tōku māmā. So, i tipu mātou i roto i te aroha me te manaakitanga o te whānau whānui, arā, ko ō whaea kēkē, ō matua kēkē, ō matua, ō whaea hoki. Nō reira, ka aroha rātou ki a koe, ka kōhete rātou ki a koe, horekau rerekētanga. I te mārenatanga o tōku māmā me tōku pāpā, ā, ko te raru i taua wā, he Pākehā māmā, he Māori a pāpā, nō reira, koina te mea, te raru i te taha o te whānau o māmā. Engari, ko te raru ki te taha o tōku pāpā, he mihingare ia, he Katorika tōku māmā. Nō reira, i tino. Tipu mātau i roto i te, i te Hāhi Katorika. I karaina au, tā mātau nei e kura tuatahi, ko te kura tuatahi o Hāto Tomonika ki Blockhouse Bay. Ka haere mātau ki konei, ki te tāone nei, ki te kura takawaenga o Marist Brothers ki Vermont Street. And he rerekē te tāone o tērā wāhi i aua wā. Arā, he maha ngā whānau Māori, Hāmoa, Tonga, Kuki Airani, he maha ngā kiri parauri i noho ki reira, nō reira tata katoa o te kura nō ngā moutere. Kātahi mō tōku tau tuaiwa i whai au i ngā āina tapuwae o te nuinga, ka haere au ki te kura tuarua o Hato Paora, ki te Kāreti o Hato Paora. Hara ko Hato Paora rongonui ki Feilding, engari ki Hato Paora o te Tiriti o Te Rori o Ritimana. Ā, mauri ora kia tātai tātou kua huihui mai nei tēnei ata, kia koutou e te rēnga tuawhitu. Ka reo i te pū rotu te reo. Na te mea ko te reanga o tōku pāpā taua reanga kāre rātou i kōrero i te reo. Mahara i te tangihanga o tōku karani pāpā o Pop i roto i aua tau te whitu tekau mā toru i hinga i te pēpuere. He tamaiti paku nō iho ahau i taua wā. Engari koina tāku nei tuatahitanga me kī, kia kite i ngā mahi marae i roto i ngā whare tāone, nō reira ka takoto a Pop ki tōna kāinga. And tino pā mai tērā hiahia, tērā wawatatanga kia. mōhio ki te ao Māori, kia mōhio ki te reo Māori, nā te mea, e kōrero Māori ana ngā kuia me ngā kaumātua. Āe, so nō reira, haere au ki te whare wānanga, i reira i tīmata anō taku huarahi te akona i te reo ki raro i ngā akoranga o. Mirimiri Penfold, Bruce Biggs, Margaret Mutu, Wairete Norman, Patu Hōhepa, ā, a Ranginui hoki. Well, tā tātou kaupapa kei mua i a tātou mō tēnei wā, kua rongo kōrero ahau, He uaua te mahi mihi mō te kaupapa, mō tētahi kaupapa. Arā, kei a koutou tērā wāhanga mihi mō te akomanga, engari tēnā pea te mihi mō te, he aha ētahi atu kaupapa. Koutou! Hai, kei konei, kei te horo, ia. O koutou hui, ia, tērā taha. Just kia mōhio ai kei roto tātou i te horo. Arā, he mihi ki a Ngāti Tūreiti. Ko wai o koutou e hihi ana ki te mihi ki a Ngāti Tūreiti? I whai au i te huarahi o te kaiako. nā te mea ka kite au he maha ngā hararei o te kaiako. Nō reira, koina anō iho, kāore he paku whakaaro e pā ana ki tērā o te, o te hiki i te mātauranga, te whāngai i te reo, ērā, ērā āhuatanga, whāinga teitei rawa, ka, ko tāku, oh, ko tēhea tūranga, oh, pai te tūranga o te kaiako, maha ngā hararei mō ngā kaiako, e a hia ngā wiki ka whiwhi hararei ngā kaiako, te pōtuki, eh, kua kite au i ngā, te heke o te werawera o ōku tuakana, nō reira, you know, kei roto rātou i ngā momo mahi, um, nō reira, me ngā whā wiki noa iho mō te hararei waenga tau, o tēnei e Maha ngā wiki hararei mō ngā kaiako nō reira koina te take i whai au i te i te huarahi o te kaiako.
I roto i tō oranga, āe!
Ka pai JRI. I te tau 94, i whakaae au ki te tono a Arkley rāo ko Minna kia haramai au ki konei hei kaiako, hei whakakī tūranga, hei kairīwhi hoki mō Pānia Rogers. I taua wā hoki ka tahi anō kua tīmata te pūtea hou ki roto i ngā kura mō te taha reo Māori, mō te rumaki o ngā tamariki ki roto i te reo Māori. Nō reira, ki konei tētahi tūranga hei kaiāwhina, hei kaihāpai, hei kaiwhakarite rauemi. mō te kaupapa o te rumaki reo. Ia mō ngā rima tau, hei i noho ai te taha o Arkley, hei hoa māna, hei kaitautoko, hei tuara hoki, āe, so tae mai au ki konei hei kaitautoko, he kaiako reo Pākehā mō ngā puna o Waiore i taua wā. Mai taua wa kua noho au ki konei. Ia mohio ahau i taua wa kare rata kare pai nga akonga ki ahau, na te mea kei te whakaki au i te turanga o Wha Mna, ina koia te tino kaiako te tino whaea ki a ratou, kare a pai a Pa Chris ki a ratou. So mo nga tau e hia pea ko te Ko tāku mahi te tū pakeke, te tū māro kia, ia, kei, ia, wērā, um, kōrero, wērā wero o ngā akonga i taua wā. I mua i taku taenga mai ki konei hei kaiako, kua tae mai, kua tae kē au ki konei, hei hoa mā Minna me ētahi o ōna kaupapa. I taua wā, whai pūkenga ahau mō te taha poi, nō reira i karanga Minna ki au kia haramai au hei kaiako poi. I ahau i te kura o Saint Paul's. Ko Waiorea, ara ko Seddon, koia te kura tino kino rawa i roto o Tāmaki Makaurau. E, e ai ki ngā parata, ā, ki ngā kaiako ki Saint Paul's, ā, ka whana mātau i a koe i waho o Hato Paora, Ko tētahi kura anake ki roto i Tāmaki Makaurau ka whakaaetia kia uru mai, ko Seddon tērā. Nā te mea mataku pai mātau o Saint Paul's i aua wā ki ngā ākonga o Seddon, nā te mea, you know, e ai ki ngā koro he kēnge ki konei, he kino, wērā momo āhuatanga katoa. Kia mahara hoki ko Te katoa o te rohe nei o Tāmaki i taua wā, te nuinga ko mātou, ko ngā Māori, ko ngā Hāmoa, ngā Tonga, maha ngā akonga Tonga ki konei. Ehara tērā i te take he kino te kura, engari koinā ngā whakaaro o ngā tangata waho rā mō te kura nei. Ko te mea mīharo rawa i taua wā i taku taenga mai ki konei, Kātahi anō kua tīmata te kuhu mai, te uru mai i ngā akonga kua puta mai i te kōhanga reo. Arā, taua reanga, kātahi anō rātou kua ki te kura tuarua. Me horekau paku whakamā ki a rātou ki te kōrero Māori, mōhio ana rātou ki te kōrero Māori. He rerekē ki tōku rēnga, you know, taua wā ko tōku hiahia ki te kōrero Māori, engari kore kau paku mōhiotanga e pā ana ki tērā. Ko ēnei, te au taua reanga, oh, kua tino tupu Māori rātou i roto i te reo me ngā tikanga. Nō reira, āe, he, he wero tēnā māku, ia te, te whakaako i ēnā kua tae mai me ā rātou nei pūkenga, Nui rawa atu i wāku e pā ana ki te taha reo. Āe.
Whā tekau mā rua tau noa ake te pākeke o Ark Lee Fong o Ngāti Kurī me Ngāti Hainamana kua hinga ohorere nei. Whakarearea ana ki muri ko tana hoa rangatira Melani, a rāua tamariki tokotoru a Tītokowaru, Taeaimoata, Te Paretoa, me te whānau nui tonu o ngā puna o Waiōrea. I te tau 2000, i hinga a Ackley i mate ohorere. Ka mate ia ki konei ki te kura waengenga hararei. I tae mai ia ki te whare hākinakina, te whakapakari i tōna tinana, and i hinga, i mate ia. Wētahi wā he rangatira, tino rangatira, ko wētahi wā he taniwha hoki, you know, koina tōna āhua, te tino, koina te tino, engari te mea, te mea nui rawa, koia tō mātou nei rangatira. Tana matenga ki konei, koina tētahi o ngā mea tino pouri rawa, nā te mea, ki au nei he moumou, nā te mea kāore mātou i tino kite i ngā hua. Ka mahia e ia, nō reira nāna i whakatakoto te wero a māku mā mātou i whai atu i ōna tapawai, kia tūtuki ōna moemoeā, ōna tūmanakotanga wawatatanga mō Waiorea. Kai te tekau karaka o te ato āpōpō, ko te karakia whakamutunga mō ā Kri Phong. I tēneki wana papa whenua marae, whai no rā ka whakaokiokingia ki Māngere, engari te pātai nui mai tēneki te whānau o ngā puna o Waiorea, mā wai e whakakīia i wana hū?
Kia pono taku korero, so i runga i te haora mutunga o te rā mutunga i tono ai mo te mo te turanga, cos kotahi tau kua hipa mai te te hinga tango o Akli. And i runga i tera kare ai te tino mohio ko wai te tangata tika, a ehara au te tangata tika pea, a me waiho ma tetahi atu. E hihia na mohio ke ahau te taumahatanga te nuitanga o te o te mahi no reira e ahei ana ahau te kawe i tera. I runga i taua Whakititanga i tuku au, i tono au mo te, mo te turang o te tumuaki. And katahi ka karanga ratou te whakarite he hui uiui ki roto nei, ki roto i a Ngaho. Engari ka mahara tonu au i te, um, te koro o Whakipi hei tautoko i ahau. Um, tena pea ko tetahi o ngā pātai mai te whānau. Ko Koi te rangatira te tumuaki o Waiorea, ā, he aha ō wawatatanga, ā, he aha tō tirohanga mō tērā, mō te tūranga tumuaki? Katahi ka mea Maia Whākipi ki a rātou, He will only ever be as great as you allow him to be. Koina tana whakahoki ki a rātou. Taku tūranga tērā o te tūranga o te tumuaki o Waiorea. Ia, nā rātau tērā, nā te whānau tērā, hara nā, hara nāku nahi. E tika ana anō taua koro o ngā mātua tīpuna, ehara taku toa i te toa taki, takitahi e Takitini. Nō reira i rongi i tērā, nō reira e tika ana ngā koro o te whaea o te kuia rā kia, kia rātau te whakahoki i tērā ki a rātau. Ia. Maha ngā tamariki i wehe i Waiorea te haere ki te rapu i tētahi atu huarahi. Nā mātou te waimarie ka noho tonu ētahi o ngā whānau pērā ki te whānau Tamarua, te whānau te hira, te whānau Barber, ia wērā o taua, o aua whānau kaha ū ki a Waiorea, kaha tautoko. Ko tō mātou whāinga, kia haere pai, kia haere tōtika, kia haere i runga i tērā o te kaupapa nāna nā rātou i whakaritea.

Ae, kua tino tupu a Waiorea i nga tau kua hipa nei. Ia mai te tau a wha tekau kua korohia e au ki tera o te kotahi rau, tae noa ki tenei wa ko te toru rau toru tekau ma whitu nga akonga ki roto i a Waiorea i enei ra. Ko waku kororo ki nga tangata ehara a waiorea i te overnight sensation yeah ehara a waiorea i tena engari ahakoa ka whakaaro te tangata oh he tohu pai tera he wero hoki kei roto i tera me pehea a waiorea te Mau tonu i ērā o ngā kounga o te reo o te mātauranga i a mātou e tipu whānui ana pēnā ki, ki tēnā o te nui atu i te 300. Kia pono taku kōrero e pā ana ki ngā pikinga o Waiorea ki roto i ērā o ngā Kaupapa mātauranga me kī, ahakoa hākinakina, ahakoa kapa haka, ahakoa manu koro, ahakoa mātauranga ā-motu. Because ko ētahi o ngā tāngata ka tae mai ki Waiora ka whakaaro, ka kite i ngā akonga kāore i te mau i ngā kākahu kura, ka pōhēhē rātou, oh, Māmā noa iho, ngāwari noa iho tēnei kura, engari kāore rātou e tino kite tā mātou nei whāinga ki rō akomanga e pā ana ki te mātauranga. Mōhio kua koro i kōrero tōtika ake ki au e pā ana ki tērā, tana hiahia kia tino pakari, kia tino kaha mā tātou nei ākonga Māori, Ā, mō te reo me ngā tikanga, engari mō te mātauranga hoki.
Kua tino rerekē ia i ēnei rā, nā reira, i te wā he tauira au, ko tōna āhua pērā ki te taniwha, ā, Mārō rawa ia, ā, tino mārō, ā, maumahara i tētahi wā, ā, te wā kapa haka, ā, Polyfest. I noho mātou ki konei, he wānana, ā, mahi nā mahi, i horoi, haere ki te moe, wa, ko te tikanga me haere ki te moe. Heoi, kāre i pēnā, kaha kōrerorero ana te rōpū, nā, kū mai a Pā, Maranga puta atu ki te māhau, ko koutou tēnā e mihi rā, tae noa ki te rua karaka i te ata, kātahi ka moe. Ii, Tino rono me moe.
A pā, he, tāku i kīia ai, he ū ki te mahi, nē. Ka ao te pō, e kare mā, ka pō anō te ao, ko konei tonu te taratara. Mā te aha i te whakatauira, ā, i te tū hei kaiako, i te tū hei, hei kaitiaki mō āna tauira, ā, mō te whānau, mō te hapori i konei. Ā, tēnei, tēnā te, te āhuatana e kitea, ā, tonutia i roto i te Tonatara.
Korekore kua tino harikoa ra tōku ngākau kia kite. I tō mātou nei whiwhinga, nā mātou te waimarie, nā mātou te māringanui. Engari nā mātou hoki te kaha ki te mahi. Koina kore kore me ngā whānau e pā ana ki tērā. He mea nui rawa ngā mea iti. Ahakoa kua kei a koe ngā pūkenga, kei a koe ngā mātauranga aha atu rānei e pā ana ki tētahi mea, me tiaki, me whakaharatau, me kaua e noho noa iho, o me kau e whakahīhī, me kau e moe. Ka hoki mai ki tō tātene whare a Ngāhō. Āe, ko te ingoa tupuna tērā o tērā o ngā hapū o Ngāti Whātua. Koina te take e. I tīpako, i whiriwhiri te whānau ko te ingoa o te whare, ko Ngāho nō tērā hononga kia mana whenua. Engari ki tērā atu o ngā whakamārama i taua wā he wero tonu ki ō tātou nei akunga, ki ō tātou nei tamariki. E oho, kaua e moe, kaua e ngoikore, kaua e māngere,

Ko te wawatatanga ka hoki rātou ki ō rātou ake marae, ki ō rātou ake rohe, ki ō rātou iwi, hapū rānei, whānau, e kore rātou e hapa, e hinga ki runga i ō rātou nei ake marae. Ko te hōhonutanga o ngā ahurea o te tangata, kia tino mōhio ai rātou. Kia tau tērā mana i roto i a rātou, kia kaua rātou e haka mā. Ia, kia tū pakari ai rātou i roto i tēnei, tēnei ao. Kia ngākau waiorea ngā tangata e hiahiana te haramai ki roto i tēnei kaupapa. Engari me kawe titiro ki ngā mea ka kitea i runga i te atamira, ki roto, ki runga i te whīra. Me kite i ngā hua o ngā akonga waiorea muri i a rātou.
Ko ngā momo mātāpono ko ngā hiahia nui pea a Pā, ā, a tērā kāhui, kia puta māori ai ngā tauira, kia puta ngākau nui, ā, kia puta maungārongo atu i tēnei kura, ā, kia kaua e pēhi i tētahi atu, i tētahi atu kaupapa rānei. Nā te rumaki pea i pēnā ai, nā, kia kuhu koe ki ēnei kuaha, Kei te mōhio koe he taha Pākehā, he taha Māori kei tēnei kura, ā, ko tāu he kimi i te kauhanga nui o tēnā. Nō reira, ko tā Pā, ko tā ngā kaiako i konei, he āta morimori i a koe ki ēnā huarahi, ā, he hoatu i ētahi kōwhiringa ki te ao Pākehā, engari he mau i a koe ki tō ao Māori. Kāhore au i mōhio i taku waimaria nui i tēnā wā, engari kua tino kite ahau, ā, i te whanaketanga o ngā raukura kua puta i tēnei kura,
Koia tonu te kupu tika, ah, ko, ko te whatu kura. Ah, koia tonu te paetawhiti, nē, koia kei a ia. Ah, kāore kō mai, kāore kō atu. Ah, inā te, te nui o te hua e puta mai ana i a ia, ka puritia e hau, ah, e mātou katoa, ah, inā tau e heke mai ana, ah, koinei, ah, ko tēnā kau whakaiti e mihi atu nei.
Nā āhuatanga pai. Ko tōna āhua katoa, tōna taniwha, tōna nāwaritana, ā, tōna hātakīhitanga, tōna āhua katoa, ā, he ranatira ia, nē, ko ia a Waiorea.
Ehara i te utu kaiako te mea pai rawa, arā, ehara i te taha pūtea te mea pai rawa, engari kia kite i aua hua i waenga i ngā tamariki ka kite kei te tīnia, kei te panoni te oranga mō taua tamaiti, mō tōna whānau hoki. mō ngā tau ki te heke mai. Ka ware te tamaiti i ngā momo marautanga, engari e kore te tamaiti a wareware te kaiako pai rawa i roto i tōna oranga. I a koe he kaiako pai, i a koe he kaiako kino rānei. Ko te mea kei te whāngai i tōku wairua, i tōku ngākau, ā, ko tērā o te, o te mahi roa akomanga. Nā taku nohonga ki konei, kua tino kite au i tērā i waenga i ngā akonga, i waenga i te whānau whānui o Waiorea. Ka tino kite. Ko tōku hiahia kia Mau ki roto i ngā māharatanga i te nuinga o aku tauira, o aku akonga o mua, mō ngā tau kei te heke mai, oh, he kaiako pai a Pa.